Ok mensen kon tin kin tin kon bay ken tin kon a bay ken a bay bay bay bo tey bo saludos di mi parti esaki ta mi di dos video vlog anto manera boso por mira awe mi ta pafo na un tren station ta wara tren. Mi dici di cu mi ta bolbe pone mi videoblog afo awe, wak cuanto atencion mi ta haya di dje. Quiero mandar unos saludos para los dominicanos que me están viendo, ya tu sabe, yo se que tu se que yo se que nosotros semos, ok. Awe e topico di awe cu mi kier a papia di dje ta respect, ta algo cu mi a mira. tantu komo aki na Hulanda komo na Antias ku las tu temporadanan aki e generashon nobo ta perdiendo esaki kiko eigenlijk ta nifiká rèspèt? Pa ami rèspèt ta nifiká ku bo ta haña un sierto rekonosementu ku bo no ta e mesun nivel cu un otro persona. Awor hopi hende cu mi conoce ta exigi un respect for di bo, anto mi ta haya cu nan ta fout, pasobra bo no por exigi un respect, e ta un reconocemento, e significa cu bo tin cu duna respect pa bo por haya respect. Mi ta duna un bon ehèmpel, mi ta biba den un un flatten gebou, flat gebou, anto tin un mi bisiña ta un señora di edat altu, awor mi koleganan di kas ta toka musik, ya na mi pareser e musik tabata tokando bon den sentido cu e tabata na un bon nivel pasobra si e tabata bochincha mes mi mes lo a bisa nan cu nan tin cu bay e ke ta pasa e bisiña a bini cuminsa bati n'e bentana anto cuminsa grita masha duru mes anto grita palabranan na duits o gelukkig ya ami no ta papia duits pero mi por comprende si anto m'a tende le ta scheld uit kesey nan anto awo mi a sali p'e for m'a puntra kiko ta e problema na hulandes e di cu mi ya bosa no ta toon respect mi tin cu n'e warda bo tin cu duna respect pa bo por Haña respect. Kon bin bo ta bin bati n'e bentana di kas, ku ta bentana eigenlijk ku ta parti privá, ku ta e parti di patio, bo ta bin bati grita, siendo ku bo no a pasa dilanti na porta primi e bèl anto puntra ku nos por a bai musika òf whatever? Esei ta manera tòg? Pa bo bin bati grita n'e bentana awor ku bo a kibra e bentana awor, kiko bo? Awor nan ta bisa ta nos ta òmberskòf, nos no ta òmberskòf, ma para m'a papia ku bo masha trankil, mi bo a drenta mi kura e kas ku ta eigenlijk overtreden. di teren anto bo por ta bin grita mi tambe N por dus ora cu mi a zeg af e muher of e señora e hende grandi el a keda mumble cu e muchanan di awendia no tin respet nos no tin respet e no ta bay asina respet ami na mi opinion bo mester Hañ'e-li. Dus den den den sentido ku bo mester duna rèspèt pa bo por haña rèspèt. Bo no por èksigí niun hende rèspèt si bo mes no a duna el'e. Anto ami, mi ehèmpelnan ku ami gusta duna ta ku, por ehèmpel, si ami ta duna un hende rèspèt, e hende aki e ta ripará ku mi a duna'e rèspèt. Den sentido ku, por ehèmpel, mi tin hende grandenan ku mi ta atendé kuné òf ku mi konosé, anto un dado momento nan ta haña e nòmber tio òf tante. Awor tio of tanto no ta pa flohera pa kòrda hende su nòmber, pero tio e tanto ta un manera di respèkt, pasobra ku mi ta respetá bo asina tantu ku mi ta duna bo un tipo di outorisashon ku e nòmber ku mi a duna bo. Des tio of tanto bo ta haña un tipo di outorisashon, kaminda ku bo tin un outoridat, lanos bisa di bisa, Okey, mi tin e respèkt di e hóben aki. Pero awendia e muchanan di awendia un ta duna un ta duna respect e hobennan no ta duna te para nan pero nan ta exigi tin hende grandi tampoco no ta duna pasobra nan ta lubida con nan tabata ta dia nan tabata hoben pues tur esaki nan un rol mi ke tene bo opinion di esaki anto ya skip abou kiko ta pa bosnan opinion di respect.